Kanaatu asi sheekha ta'e jee kadha. Kana eegaa beekta. Ani ibiddaan bitachuu kadha jeen. Ani hulaa torbaan fadha. Ho. Hulaa saddeetiin fadha. Ho. Hi. Jannata mitiran manaan fadha. Ho. Kunoo jahannamiin fadha je'e. Jahannam guutuudha torbanuu. Qaallicha kanaa gurguree jeen. Gosa salaamu alaikum salaamu alaikum. Ba! Suuraa kam itti qaraate ati? Quraana keessa jirti wanni ati qaraate sun jeeni beekta.

Waa hunda, wannummaan takka tan makluuynni kun addunyaarratti ifii wajjiin jiraatu haa tahu, ta lubbuu ifiitii wajji jiraatu haa tahu, ta walii wajjiin jiraatu haa tahu, akkaataa Rabbii wajjiin itti jiraatanillee haa taatu waa hundaafuu shari'aan keeysa jirti. Laa tujaadilil ahmaq fatakuunu ahmaqa minhu Gowwaa wajji hin falaminii siin jetti. Mas. Ee, hayyoonni tana lafa kaayan. gowwaa isarra gowwaadhaa taata. Dura asirratti seenaa takkaan dubbachuu barbaada. Jeedalloodhaa fi harreedhaan wal falme jan gaaf tokko. Jeedoo fi harree. Maal jechuu irratti waan akka magariisa barsiim jedhama gaa waan akka jimaa kana mee bifti isaa maalii jennaani Bifti isaa moo? jettee beektaa harreen. Ee jennaan. Diimtuu dha kaa! jettee Jeeber. Jimaan baalli isaa kun diimaa dha yaa! Ka'i gowwaa! jeedhii beektaa jeedoo. Akkamitti? jennaan. Bifti isaa akkamitti akkasi? Magariisa malee! jennaani. A'aa! Mi'a kottu wal gaafannaa jetteeni. Ijaan hin agartuu ati? Niin arkaa! Diimaa dha yaa! Akkasitti himanii eessa waliin dhaqan? Leencoo bira waliin dhaqanii bar. Akkasi kaa jeedoon tun laal gaa bar ni aartii firraa dhiisi. Oo tana harree dhamaatuu wallaahi ish dhamaatuu tana jetteeti. Mee obbo leencoo jettee ni beektaa? Mee wanna ko- he, mee bifti waan kanaa jettee egaa waan akka jimaa kanaa beeki. Mee kuni magariisa moo? Haya diimaa dha jennaani eenyu wajjin wal falamte ati je'een. Harree dha jennaani koo hidhaa seeni je'eetuma jeedoo qabee hidhaa naqe je'e. Maali silaa dhugaa hin dubbanne jennaan dhugaa dha wanni inni si fal si hidheef beektaa? Bakkuma harree wajji falamte je'een je'e. Ati harrumattuu qixxaattee harree wajji falamnaan achumatti hidhamta je'e je'ee hidhe je'e. Dubbii tana waa malee hin kaafne hoggaa nifi falamtuu fi hogguu nifi moromtu ni laalta ka wajji laaltu jechuu bakka falmaan san qot godheetiin garsiisee isaa fi hawaasa isa wajji deemu innilleen beekaallee fudhachuu didu wajahaduu biyaa wastayqanataa anfusuhum zulman wa uluwwa akka fir'awnaa san faadhaa jira beeki namni gari osuma haqa beekuuti falma laal fudhachuu didu yoo nifi akkasittillee inni fudhachuullee didee Haqumaan fudhachiisaa, hay, haqaan haqa godhaa, namni bira akka isaan hin dagamne jettee waan gabaabduu yoo wajjiin haasoyte, laakiin ammoo karaa dheeraa wajji deemtee wajji deemuun gowwaa akka isaa si gooti jedhan. Falmaan akkanaa ulamaa'iin dabarte irraa mullattee jirti. San irraa takkaan gaggabaabduu abbaa lamaan dubbachuu barbaada. San irraa

Ghaybi jechuun waan narraa dhokate. Waan garaadhatti ati qabattees niin beekaa nama namaan je'u. Waan akka warra ifi gabbaramee gartee karaamaa himatee Rabbii wajjiniin falmee hogguun ifin je'u kaa beekkoomsa Rabbiin kophaa beeniis aniis wajjiniin beeka warra je'u kana warra ghaybii himatu. Kana sheekhatti himan, Imaamul Albaaniidhatti. Sheekha nama tokko kan gheeybiin beeka je'u, waan fagoo ta Rabbi malee namni hin beeyne, saniin beeka je'u, waan boru tahuus niin beeka je'u, waan garaa keessatti ati, qalbii keessatti ati dhooyfattee hin dubbatinis, waan akkanaatii si keessa jira je'ee ka beeku, nama san agarree je'aniin. Mee itti dhayna je'ee dhaqanii, Yaa wakkami ati gheeybii beeyta je'an jennaan, Eeyii. Waan feete na gaafachuu dandeessa je'an. Akkasi ee. Sharxii takkaan malee ka naan himtu quba qabaadhu jeen. Shart dura ulaagaa takka irratti haa wal taatun jeen. Ulaagaan tami jennaan caphxe uma jeen. Inni gana haasawaf ta'a. Ulaagaan tami jennaan caphxe jeen. Akkamitti jennaan ulaagaa sanuu hin beekne kaayi jeen. Eega waan garaa namaa keessa beeku taate ati ulaagaa san beekuu hin qabdu jeen. Laal. Itti dhaqee namticha waan garaa namaa keessa beekuun garaa namaa keessa jiruun beeka namticha je'uun dhaqee ati waan garaa namaa keessa jiruu beektaa? Ee naaf himtaa? Ee sharxii takkaan malee naan himtuu jeen. Sharxii takkittiin tami jennaan cabxe uma jeen. Akkamitti? Hin beekne kaa silaa beektee naaf himtaa jeen. Karaa gabaabaadhatti hammasuma biraa gale. Yoonii fi aqlii akkasii rabbiin sii kannee kan iljaama janiin cancaltu taate wajji falmuun gaariidha. Yookiin ammoo gowwaa akkasaa taata. Hogguu nifi harreen iyyite, yoo nifi sagalee siidhaatiin wajji iyyite, atis wajjumaan harree siin je'an. Inumaatuu sitti irra koflan ka akkamitti sitti irra koflan? Inni ni harreedhaa iyya, ati kan harree kan ta'in ka akka harreedhaatiin wajji iyyu hoo? siin je'an jechu. Gurbaa tokkoo ture ammaas. Gurbaan kuni jannataan gurguraa je'a jan biyya wali qabee. Hammam takka feeta jannata je'eetuma hammana fedha jennaan maallaqni kan kee hammana je'eetuma jannata gurgura. Awwulii jannata harkatti ga argatte ana gaafatta obajaa kun. Ganda wali qabee bakka ilmiin hin jirre dhaqee barahaa baadiyyaa ha walakkaa bakka diin hin beekne dhaqee ummata gowwoomsuu irra gad taa'e. Hamma kaa jannata mucaa kiyya tokkoofis nin bita je'ee namni dachii gurguree, beeyladaa gurguree, gaala gurguree, Aboo namu jaartii tiyyaafis jannataan bita. Haati dullattiinis yaa ayyu ani faan kaa gala ke'e mee jannata san deem naa biti kaa. Numa bita. Maalla waraquma takka kan naa bite na gaafadhu waliif fixxi jannata hulaa meeqa feeta huma gaafata. Ani hulaa torbaan fadha hoo hulaa saddeetiin fadha hoo hi jannata mitiraan manaan fadha hoo akkana biyyarraa walitti dachaafatuun dhaqe. Hoggu dhaqe gaa eeysaa dhuftan jeeni bar jannata bitanne dhufne sheekha keenya tokko ka jannata bituu jiran jeeni namaa gurguruu jira itti fikkire itti fakkare laaluu barbaaddi beeyta yoon efitti yaaduu baatte dubbiin akka malee dasi gooti maalif hikmaa ee ud'u ilaa sabiili rabbika bil hikmaa je rabbiin durri hikma laalta hikmaa jechuun maa waafaqa al haqqa jedhanii beeki haqa gaxxamuudha He, zabana keessatti, makaana keessatti, nama keessatti laallachuudha akkamitti dubbiin naa taatii. Itti laale, itti laale. Haye, inni jannata gurguraa jennaan, ee jannata gurgura. Ati wallee warra sheeyni keenya jannataa hin gurguru jedhu. Jedhanii laal duruu laal. Jasbaan tun itti kaate beektaa. Yoonii fi waqaynu irraa si. Jannata nama harkaa qabaa minni jee hoo godhu yaanii beeki. Daliilli wallaalaadhaa kaa jirmaa fi uleedhaa mi? Qabi jechuun itii himan. Caluma jeeti haa anis boru nin bitadha dhaqeeti jeeri beeyte. Ee yoo akkana taate si geeysina. Yoo akkana qaceelte laal jedhin haaya taate jeeti. Akkasi dhaqee gaa taranyaa ni eeggate gaa namni hedduudha. Anis jannata hamma naan barbaada. Hoo fidi maallaqa wali qaba. Hoo kana gaa bar waa hedduudha dabre bar gur- namni jiru kun waa hedduu dhagee anuma dhaggeeffadha gaa. Achii gaa boodarra taranyaan isa geesse. Ani ibiddaan bitachuuf hadha jeen. Eh? Akka- Akkam goota ibidda jeen. Lakkii kaa jannata qofa gurgurtaaree jahannamiin bitachuuf hadha namni waan fedhe bitachuun fedhu eh, mirgan qabu jeen. Ee. Jennaan ibiddi rakisha akkas taatu ibidda siif hin gurgura jeen. Ammas guutuu ibidda gatii natti himi sirraa hin bitaa jeen. Akkasi gaa gaafas gaafa maallaqni diinaaraa fi dirhamaa sani dirhama dhibba afur kafali jeen gaa jahannam guututtuu siif kannina. Ummanni numa eega kaame kajan aboo nu garsiisa nu garsiisa jedhe gaa ka jahannam bitachuu fadhu suni irruma lakkaa'ee boo gadhu gaa akka malee akka fadhen namni daawaa godha. Hoo jeeti, Jahannam guututti ammaas waa takka narraa hin hambisin jeenan Jahannam guututtiin fadha. Kana gubuun se'u kaayee. Ee akka qaceellon na gubu waan ibidda Jahannam ta'e naa gurguri jeen. Huuno diin dirhaama dhibba afur isii gurgure jeen. Akkasi kunoo hogguu bitate. Amma gaa ragaa ummata kana naa godhi ol ka'ii lallabi ani ibidda Jahannam qallicha kanaa gurguree kasaati ji'i ragaa godhi jeen ummata. Akkasi ol ka'e. Ummata ko sayyoo na dhagayaa ummata na na dhageessuu jeen kaa bar biyya guutuudhaan. Ee jeen kaa warra guyyaa sun jannata bitachuu dhufe isarraa bitachuu dhufe akkasitti hunoo jahannamiin fadha je'ee jahannam guutuudha torbanuu qaallicha kanaa gurguree jeen haa ol bee sirraa qeebaladhe je'u jeeni ee ol ba'i jeen kaaye ati gabbuyaa jeeni ummatoo dhageessanii ee

Dhuga baatta dhuga baatta jedhi e adraka dajjaalu katibahu akkasi kijibaan kijiba isaa firra dhaqqabee achuma cabse jechuu hikmaa hikmaan akkanaa hedduudhaa jira bifa akkanaatii wajji falamta malee gowwaa yoo nifi as deebite mee jannata akkami gurgurta mee daliila fidi mee daliila fidi dhugaa daliilaan ni caballeedha laakiin karaa dheeraa wajjin deemtu jechuu harree wajjin hin iyyanii Hikmaadhaa jira hikmaadhaa jira hikmaa san rabbi isin afaan haa kahu ee waman yu'util hikmata faqad uutiya kheyran kasiiraa namni hikmaa kanname kheyrii guddoo kanname jee yookiin beeyta ganduma namaa dheeyxeeti dubbii wali balleeysita beeki jallaallee ta'u wallaalaallee ta'u namni si dura qabu tokko si dura jiru tokko sirra jabeenya qaba gaafa kaan jan qaallichi biyyatti hattuudha isaa biyyatti hattuudhaa ka'ee biyya biraa dhaqe. Kitaabaas waa xiqqoo qaqqaree afaan Arabaa kanaas waa xiqqoo ni babbeeka. Dhaqee egaa biyya walitti qabee masjiida ijaarsisee sheeka ta'e egaa. Wallee Rabbi irraa jijjiirus mooji ati garuu jijjiirame. Fitinaa asi ganda fitine sun irra hin jiru. Sunuma tokko ganda osoo shammadaaf deemuu imaltuu deemuu masjiidni ganda kana ni jiraa jee salaanni jummaa gee jee ee masjidni ni jira jedhanii gore kaa. Hogguu gore laal toora za'aa shanii kana bakka akka baadiyyaa tana bar hojjaa fidaniiti ilmiidhaas ala kana dhaggeeffatanii bar caayaa takkaa jira bar tan masjida kana ala tatta'an. Isaa akkana taa'ee ummata keessa ilmi himu arke. Hogguu wal arke kaa jarri kun abbaa isaas jira jeetu wanni garaa isaa keessa kunis beeke. Amma gaa wawadda'atee mana seene, Akkasi gaa amma za'aan geeyse seenaa jeniini akkasi seenan kaa boo hi Holaadhaa bar masjiida kana karaa muk duubaatiin jirtii mi Aboo achi as seene Assalaamu aleykum warahmatullaahi wabarakaatu jechaa kaa kabiirtichi as seene beeytaa ka inni biyyatti isa beeku kun kun akkanumatti taa'ee laala boo waraabeeysi biyya isa hin beeyne dhaqeeti annabi Muhammadiyye an kalloo naa hafaa jee kana hatu asi sheeka tee jee kan kana eegaa beekta akkasi keegaa inni seenee ni gorsee khutbaarraa ni bihee ni iqaama ni salaata seenee mire hoggu faatiyaa achi fixee wala daalliin janii aamiin jan maal jee inni

Inna haa'ulaa'i baqaratun bilaa guruun, ummanni kun loonuma gaafa hin qabne malee. Ja'aluu lii minal ghanami thamaanuun, le'eellee saddeettam sii kanina naan ja'an re'ee. Lii arba'uuna wa laka arba'uun, atiis afurtamii aniis afurtamiin qaba addaan fudhanna. Isaan keeysan nan qaanyeeysinii. Allaahu akbar hin ja'u re'e.

Qaalii tiyya godhuu baannaan na arkuu teessa jeetuma jilba qabate ka'a. Kuni laal hagguu salaamata obbaafate hammuma inni assalaamu aleekum je'uu eeggate hagguu assalaamu aleekum assalaamu aleekum baa suuraa kam itti qaraate ati quraana keessa jirti wanni ati qaraate sun jeeni beeyta suuraa ummata kanaati ka'a jeen ummanni kun suura qaba jennaan ka'a ummatana isin suuraan qabdeni maali namni warra eessaati ati Suuraa hin qabdeni aboo nuus suuraa hin qabne janiituma kaan ummanni suuruma saanii tana fudhanna namni nugguu wal arrabsu ati suuraa namaatuu hin qabdu diye waliin ja'an agarre suuruma tana fudhatanii nuus suuraa hin qabne aboo ala baafatan ala baafadhaa laal ija hin dhahin gurra hin dhahin gamoo goodaa qabii haleeli ija yakka aboo aboo ni qaxaaqqaxanii mire ati eessaa deemta ati sheeka keenyaan akkas jetta hoggu qaxaaqqatan kaa ee bira deemee Hee akkami beeyte amma innaan beeke jeen aboo suuraa yaadadhe jaa dhiisaa suuraa yaadadhe jaa dhiisaa jeeni amma yaadattee jeniin ee yaadadhe jee amma gaata lubbuudha rabbumaan na haa baasuudha beeyta amma akkasi baafate jee hikmaadhaan itti himne kaallachillee dhiyyaala isarra kutaadhaati akkasitti hoggaanii fi gowwaadhaa wajjin hin falamtu kanuma haqarra jirtu tumamuun mala kanumaati haqarra jirtu abbaa haqaa amma namtichi ol ka'ee maal itti qaraate jeen sun haqarra jira bar Like inni tumame jechuun maalifif ummata wali qabatee yeroo sani bootaa qabatee harkaa jiraa mire akkamitti akkami qirqidiyee isaan kana akka itti jalaa baasu tokko jira yokaa isuma kanaahu akkami da'awaa itti godhee as qabata je'u tokko jira hikmaan bahara hin dhumtu assalaamu aleykum warahmatullahi wabarakaatu.